The PB channel lo thlir thin tu te in za vai in chibai leh vek u le. Tun tum ah hian Japanese ho legendary warrior Japanese ho samurai ngaih san ber Miyamoto Musashi chanchin ngaihnawm zet mai kan rawn sawi dawn a. Khawngaihin ka channel hi min lo subscribe sak in ka video te min lo like sak ve ngei dawn nia. Miyamoto Musashi hi Japan ram ah chuan an ngai sang em em mai a, a thlalak te chu hmun tin ah chuan an tar emaw tih mai tur khawp in a lar a. A thih atang a kum tam tak hnu ah pawh Robin Hood leh Arthur te tluk zet in a chanchin hi a la lar a ni. Japanese ho chuan legendary warrior zingah chuan Musashi hi an ngaih san ber a ni a, a hming chawi hian rail station pawh an siam hial a. He rail station hi Japan rama mihring hming chawia rail station hming phuah awm chhun a ni. Musashi hi kum sangkhat zanga sawmriat pali khan Miyamoto khuaah a lo piang a, samurai chhungkua atanga lo piang chhuak a ni a. A pa hian Martial Arts zirna school, Dojo, an tih chu a nei a. Chemvai vel lamah chuan a pa chu Master a ni a. Hmanrua uluk taka hman dan vel chu chu Dojo a an zir chu a ni. Musashi pawh chu Samurai ho kiangah chuan a rawn seilian chho ve a. A rawn chawr chhuahna in a zir bawk a. Hmanraw hman te leh Martial Arts te chu a rawn zir nghal char char a. Mahse pa nen chuan an inmil ta vak lo va. Musashi chu mi luhlul leh nghal tak mai a ni a, a pa chuan a tire thei hle thin a ni awm e. Martial Arts an zirna velah te pawh chuan a pa chuan a dim lo hle thin a ni. Musashi chu kum riat a rawn tlin chuan in atang chuan a tlan bova. A putea Dorinbo hnenah chuan a awm ta a. Kumnga chhungvel chu Martial Arts amah chuan a zir ve lauh lauh thin a. Hetih hun lai hi chuan zahawmna nei tur chuan Martial Arts chu thiam ngei ngei a ngai a ni. A putea chuan ziak leh chhiar dan te chu a lo zirtir a, chu mai bakah chuan lemziak thlenga zirtirin a lo enkawl ta a. Kum sawm pathum mi a rawn nih chuan Musasia nun chu chatuan atan a rawn inthlak thleng ta a. Kum sangkhat zanga sawmkua paruk a ni a, a rima Kihei tih hming pu chu an khua ah chuan a rawn zin a. Chu pa chuan inbeihpui tur chotu chu a rawn zawng a ni. Hetianga vantlang hmaa incho hi an hun lai chuan a zahawmna hmuh belhna a ni a. Arimaki hei chuan amah bei duhtu tur an awm tak hlauhin tiin an khua ah chuan inchona chu a rawn pho lang ta rup mai a. A nihna takah chuan he pa hi engteh vak mah a ni lova pawisa khelh ching pakhat ve mai a ni a. Inchona rawn pho lanah chuan kum sawm pathum mi lek Musashi chuan a hming a lo ziak a. A putea Dorinbo hnenah chuan palai pakhat chu rawn kal in, Arimaki hei chuan kum sawm pathum mi lek Musashi a chona chu a pawm thu a rawn hrilh ta mai a. A putea chu a mang ang ta em em mai a, inbeihna nei lo tur chuan a ngen sak a. Mahse Arimaki hei chuan an inbeihna ni tura Musasian ngaihdam a dil a nih loh chuan a zahawmna a humhim thei dawn lo niin a hria a, an inbeih ni tur chu nghak tur chuan a ti a. An inbeih hun tur chu a rawn thleng ta a, a pute chuan inbeih lo tur chuan a la ngen chhun zawm zel a, ngaihdam chu a dil lawm lawm bawk a. Chutia a putean ngaihdam a dil lai chuan a cho thu chu rawn au chhuah puiin kum sawm pathum mi Musashi chuan tiang sei tak chuan Arimaki hei chu a rawn bei ta mai a. Arimaki hei chuan a chem chuan a lo bei let ve bawk a. Musashi chuan ki hei chu a paih thal ta thuai mai a, a rawn tho leh tur chu a mitah lo kawm sakin a vaw hlum ta der mai a. Mite chuan mak ti chuan an en thup mai a. Arima hi inbeihna ah hian a phur over a, a tawrh phah ta a ni, an ti a. Hetih hun lai hian Musashi hian a martial arts zir te chu a la thiam bel lo hle a, style leh skill a la nei lo va. A technique te bel tur chuan training tam tak a neih a la ngai a ni. Musashi-a'n mi a thah hmasak ber dan hi a nunrawn thlak pawh kan ti mai thei e. Mahse hei hi a thawnthu mi tena an ngaihsan em em inṭanna chu a ni miau si a. Inbeihna a kan tum ber chu chak a ni, eng thil pawh thleng se tih chu Musashi a ngaih dan a ni. He a nun zalen tak hi a technique tipung tura theihna petu a ni a. Chutia mi nunna a lak hmasak ber tura lak hnu chuan Musashi chuan an khua, Mia motor chu a chhuah san a, an khua ah chuan a let leh ngai tawh lo a ni. Mi thenkhat chuan khua a chhuah san hnu hian Yosaka ah chemvei a zir niin an sawi a, mahse chu thil chu thil chiang a ni lo va, an zeldinna mai mai niin an sawi bawk. Khua a chhuah san hnu chuan a hun chu mi beih nan leh zin kual nan a hmang ta char char a, mithiam tak tak te inbeih puiin a hneh zel a. Mithiam tak tak a nga sawi, a kiama te pawh a lo tlawm tawh a ni. Samurai a nih hma chu chutianga vak vai chuan a hun a hmang thin a. In chung nei ah mu lo la, pawisa leh ei tur pai hek suh. Nangmah in hmun ralṭi aṭanga mi pangngai awmna thleng in kal la, chhan nei in dan bawh chhia la, jail ah te in tan tir in i finna hmang in tal chhuak ang che. He thu hi Musashi a thuvawn tlat a ni. Amah chuan ramhnuai velah chuan a vak ta rek rek mai a. Chutih lai chuan Sekigahara khaw bul velah chuan Indo sipai te chu an lo pungkhawm ve mek bawk a. Kum sawm pasarih mi Musashi chuan a indona hmachhawn hmasak ber tur chu a hmachhawn dawn a ni. He indona hi Japan history-a thisen chhuah nasat berna te zinga mi a ni a. Kum sangkhat zanga ai tam mah chu Japan ram chhungah chuan Shogun nih inchuhna avang chuan Civil War a thleng a. Shogun tih chu Japan rama roreltu tihna a ni. Kum sangkhat zakua sawmnga pariatah chuan Shogun thil ti thei tak mai Hideyoshi chu a thi a. Chu Shogun thiltithei tak mai chuan Japan chu a fapa Kumgami lek hnenah chuan a hnutchhiah a. A thih hnu chuan thuneih tumna avang chuan buaina na men lo chu a rawn chhuak ta a. Sipai nuaihkhat leh singruk ai tam chu Sakigahara khawte takte ah chuan an pungkhawm a. Sipai pawl pahnih te chu an inep rup mai a. Heng sipai te hi chhim sipai leh hmar sipai te an ni. Kum sawm pasarih mi Musashi chu helai hmun a rawn thlen hian chemvai leh insual zirlai mai a la ni a, samurai nih tum mek a ni. Samurai a nih theih dan tur chu indona a a theihna lantir a, an pu hmuh a a thiamna te lantir a ni a. Mahse buaina pakhat awm chu Musashi chu a pawl chak lo lampangah chuan a ṭang tlat mai a. Indona chu ṭan a ni ta a, thisen chu nasa takin a chhuak a, var ṭian aṭang chuan an indo ṭan a, ruah chuan a nan zui bawk a. He indona ah hian sipai nuaih khat leh sing ruk vel an indo a, mi sing riat vel chuan nunna an chan a. An hmelma chak lo ta te chu an lu tansakin an lu ah chuan fei an thil tlang a. Chutianga an thil tih chu Samurai ho tan chuan zahawmna batch a ni a, indona a an chet that zia proof na a ni bawk. Tumah Saltang an hruai ngai lo va, an mitha apiang te chu an lu an tan sak mai thin a ni. Indona zawh a nih hnu chuan lu tam tak chu Feia thil tlangin tunge an nih hriat theihna turin an tar chhuak thin a, chu chu an hnehna chan proof na a ni. An lal chung nung deuh an that a nih chuan a lu chu an ti fai a, a hliam zawng zawng te an tih fai vek hnuah a chhungte hnenah an thawn thin a ni. An lal tih loh a bak zawng chu lu ruh an nih thlengin an tar ta thin a ni. An thil tih dan hi a nun rawn thlak pawh kan lo ti mai thei a, mahse samurai hlauh nei lo ho tan erawh zahawm taka thihna a ni. Vanneihthlak takin Musashi chu indona atang chuan a dam chhuak hlauh mai a, a dam chhuah dan erawh tuman an hre lo thung. Indona zawh a nih hnu pawh chuan Musashi chu a la mal tlat ta reng a, Samurai nih a tumna lamah chuan a nunna a hloh tep a, mahse tawnhriat erawh a ngah phah ve khawp ang le. A hnu Kumli chhung chu pawisa leh eng mah pai lo chuan Musashi chu a la vak vai ta reng a, a chem vai hmang chuan ei tur hmuh a tum a ni. A hun neih zawng zawng chu chem vai zir nan chuan a hmang ta char char a, chem tawi pahnih hmanga mi thah dan style pakhat chu a hmu chhuak a. Kumli hnuah chuan Musashi chu ram hnuai atang chuan tlang pakhatah chuan a rawn lang hlawl mai a, kum sangkhat zaruk pali ah chuan Kum sawmhnih pakhat mi niin thimna atang chuan a rawn pen chhuak ta a. Hriat theih china chemhmang thiam ber leh ropui ber ni tur chuan a rawn chhuak a ni. Tlang atang chuan Kyoto khua ah chuan a rawn kal a. Kyoto hi khaw nuam zet mai a ni a, Heart of Japan an lo tih thin kha a ni. A chem hman thiam zia saw tur chuan chem hman zirna hmuna Master te chu a hneh a ngai tih a hria a. Yoshioka unau te chuan chem vai zirna sikul an lo hawng a. An ni pahnih hi chem vai lamah chuan Master an ni a. Musashi chuan an unau chuan a va cho ta a. A tirah chuan thingtlang mi lo neitu ve maia an lo ngaih avang chuan an lo hnar a. Mahse Musashi chuan a pa chu chemvai thiam tak leh samurai a nih thu a sawi atang chuan zahawm tak chuan a chona chu an lo rem ti a. A u zawk hi thluak sawr bing thiam em em mai a ni a, a nau zawk erawh che rang tak a ni thung a. An inbeih tuk zing a rawn thlen chuan a u zawk chuan huanah chuan a rilru a sawr bing a, meditation technique an tih chu a hmang a ni. A inpeih fel hnu chuan Musashi chuan a lo nghak a reng a, darkar chu a liam leh ta, tun tum chu thlua kan hmang dun khawp mai. A u zawk chuan a lo larpui em em thin, a rilru sawr bing thiamna chu mak tihna chuan a rawn thlak ta. Rei pawh an inbeih hma chuan Musashi chuan a that ta der mai a, tunah chuan a nau zawk chu a beih a hun ve ta. A nau zawk pawh chu a rawn tlai leh a. A u zawk a thah avanga a nau thinrimna chu Musasia tan chuan hnehna chanpui tawk a ni. An han inbeih leh fe hnu chuan a nau zawk pawh chu a that leh ta a. An unaua a hneh tak hnuah chuan chu chem vai zirna, mi zah lo kai em em thin chuan a zahawmna a hloh zo ta. Chu pawh zirtirtu nei lo, ramhnuai atanga rawn chhuak ve mai kutah lehnghal. Mahse chu chu a tawpna a la ni mai lo. Midang chu lai hmuna lo awm ho te pawh chuan an cho ve ta luih luih mai a. Mahse an chona lo rem tih vek chu Musashi chuan a assassin ho chet dan mah mah in a ngai a ni. Musashi chuan a kalsan ta a. Inbeihna a a chak reng avang chuan mi a that deuh reng a. Khawtu pawh a ngah khawp mai. Clan pakhat chuan a ruala beihrawn chu an rilruk ta a, ramhnuaiah chuan inhawr khawmin Musashi chu an nang ching ta a. Musashi chuan ramhnuai hi ka ram a ni tiin an vai mai chuan a lo that vek mai a, chutih hun lai chuan kum sawmhnih pakhat mi chauh a ni a. Ngun hnam a hum tawh chuan a rinna zawng zawng chu ngun hnamah chauh chuan a awm thin a. Kum sawm chhungin vawi sawm ruk ai tam inbeihna ah chuan a chak hman a, thla tin vawi hnih vel inbei ziah ang a ni a. Kum sangkhat zaruk pasarih ah chuan kum sawmhnih pali mi niin Musashi chuan mi pakhat chhungkaw hming chauh a hriatlar Shishido chu a zawng chhuak a. Hepa hi chain hmawra bawlawm leh buhlakna ang tak mai, shekel an tih hmang thiam em em mai a ni a. He hmanrua hi hmanraw beih har a tih ber a ni a, harsa tak chuan Sisidaw chu a hneh thei hram a, chu pawh chemte a vawm vang chauh a hneh thei a ni. A dawt leh a a beih tur hi mi theu neu lo tak Kajiro an tih chu a ni a, he pa hi chemvai thiam lutuk mai a ni a. Musashi chuan hepa hi a hneh a nih chuan chemvai thiam ber a nihna chu hnial theih a ni dawn lo tih a hria a. An inbeih hun tur a rawn thlen chuan Musashi chu an rawn kai tho chawp a. A inha sawk sawk a an inbeihna hmun tur chu a pan ta a. Tun tum chu thliar kar pakhatah an inbei dawn a. Tuipui chu a pal tlang phawt a ngai a, a beihpui tur pa Kajiro chuan a lo nghak a reng a, darkar li zet a lo nghak a ni awm e. Musashi chuan a fin ver vek chu a chhuah a, thing ang takin a chem chu a siam tir a, a hmawr chu a zawm sei tir bawk a. Kajiro chuan thing chem chu a hmuh chuan Musashi chuan a zah lova ngaiin a thinrim ta em em mai a. Indan nana an hman thin a chempai chu tuiah chuan a paih a, an inbei tan ta a. Ka zero hi chem sei tak hmang thiam em em mai a ni a. Mahse a chem aia sei chu Musashi chuan a lo siam tir a. Vawikhat an insahna ah chuan Musashi a chal chu a sat thi a. Mahse ka zero taksa ah ve thung erawh thil pawi a lo thleng hman a. Musashi chuan ka zero chu a hneh leh ta. I tumpuite leh an chem chu i hrechiang hle tur a ni tih chu a thuvawn pakhat a ni a. Ka zero chauh chu amah hmachhawn tlak niin a hria a, ka zero chuan hliam pawh a hliam na ber niin an sawi a ni. Chuta chin chu chem mai ni lo, hmanraw chi hrang hrang hman thiam a zir tan ta a. Japan-in Indona lian tham an neih zinga a hnuhnung ber. Osaka indonaah chuan Musashi chu a tel leh a, hemi tum hian Samurai nuaih li vel chu indona ah chuan an tel a, Osaka lal in chu lak an tum a ni. Hemi tum hian Musashi chu Tokogawa tan a bei ve thung a, tun tum chu Pawl chak lamah a tel ve ta. Japan history ah chuan indona thisena tui hal ber zing ami a ni a. Tun tum chu Osaka-a thisen inbualna chuan Musashi-a chu a nun rawn zia a hriat chhuah tir a. Musashi hian indona vawi ruk hmachhanin inbeihnaah vawi sawm ruk chuang a chak a. Osaka indona-a hnehna an chan atang chuan tumah a that leh tawh ngai lo a ni. Osaka indona zawh a nih atang chuan Japan-ah chuan muanna a rawn thleng ta a. Tokogawa chu Shogun-a rawn ni ta a. An ram chu khawvel hmun dang atanga tlawh pawh theih loh turin a siam a, Kristian zawng zawng te chu man khawm in a kheng bet a, sakhua na te chu khap a ni a, samurai thlah kal zel te pawh chu indo na tawng lo chuan an sei lian a. A hnuah chuan Musashi chuan a thiam na te chu mite zirtir in school a din ta a. Vawh in ni thleng hian he school hi Japan ramah chuan a la awm reng a. Lehkhabu pakhat The Book of Five Rings tih chu a ziak a. Kum sangkhat zaruk sawmli panga ah chuan he lehkhabu hi ziak zo in kan sar vangin a thi ta a ni. Vawh in ni thleng in a sul hnu hi hmuh tur a la awm nual a. Japanese ho chuan an ngai sang in an zah em em a ni. Aw lehkha ti zawng kha tun ṭum atan chuan ni leh phawt mai se la. Thlirtu zawng zawng te inza vaiin video leh ah kan in hmu leh theuh dawn nia.